Kwaiva yemabuja tauya nodzanyasi nhau iro zuva rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waGumiguru. Wozipura wagoendesa kumatarodzi mhosva apo kare wachireketa kuti Tagwirei akabhadhara bato roZanu PF mari inoita mamiriyoni okuAmerica makumi manomwe nonhanhatu kuti wagomubvumidze kutora midziyo yozipura alipe kubhadhara ipapa apa zvinotoita kunyangadza chaiko nokuti imwe midziyo yacho yakatotohwa makore okuma 1980 chaiwo asi nanyasi yenge iribe kubhadharwa Ipapa apa imwe yakange yasara kwaye yagoendesiwa mumanja moZanu-PF naTagwirei kuburikidza nozvakareketeka nogurukota Perenzi Shiri risati rapfa. Idi pakaita kunyangariwa mubiro wawarumewa musvinuba. Rekai tione kuti dare rinoti kudini. Tiripo kare kumatare odzimhosva, kune imwe kereke inonzi One Way Ministries yagoendesa kumatare odzimhosva ichiti hurumende iribe kuwabhadhara ivhurawo rawagotora wachiwaka dare roparamende itsva. Aa, rekai tione ipapa apa kuti panomira sei. Wakuru hurumende waheno kana wachizozvida zvokuti wabhadhare bhadhare mari nokuti zvinogona kundowavhurira po kare imwe mikana yokuti wanhu wese wanokona kundouya wachindoti wabhadhawe. WaZanu PF wavhura musangano wawo kongiresi kureketa kuno kwaNyasi. Nyasi kwanga kuri kusangana basi womudare guruguru rawo roPolitburo pabodzi pono muCentral Committee kwaindo weganiyo wanga wari kuita akatomboka nyai. Rekai tinoramba takaringa kuti zvii zvinenge zvichiburika ikweyo tigokunyepai pozvinenge zvaburikapo. Bato rowanhu roCCC rikupa kutenda kukuru izvezvi kune wanhu wese wagonyora padandemutande wachiisa runyoro rwawo kuti Jobhosikara newaBiyache wokunyatsime watakani hwemhosva. Kureketa kuno wanhu wanyora tsamba wachitsigira wasvika zvuru makumi mashanu noshanu a Pari paida ba imwe yakaita kukura kudandi izvi tinoramba tichizvitenda dai zvaramba zvitoenderera mberi. Wanoringa kutekaidziwa kobasa nowanhu wanoita zvoinshuwarenzi pabodzi pono zvakadandwando wanoringawo basa hwemakambani akaita saana nyaradzo wagopa kureketa wachireketa iwo kuti aa wanhu ngawareka haunyanyovhunduka nokutoti wanga wagara watori kuita katombo kanyaya kare neyo wakuru womakambani anoita zvokuwika vanhu nozvakadandando rekai tigoona kuti zvichaita kuchinja chinhu chere kana kuti palibe chinochinja tinenge tichindokunyepai zvatinogaroreketa zviye kuti vanoita havo chibatirei geo kana vari Kuita mhosva dzewamobiyawo wakuronyikawo kureketa kuno Mike Chimombe atobitakanihwa mhosva ipapa unotosaya kuti wakomana zvaita kudini kwaiyanga panga pari beumbowo hwokuti iye akaita zvinhu zvisiri izvo rekai tigoone kuti zvii zvakambosakisa kuti ambosungiwe pekutanda kana panga pari benyaya ipapapa mm, pari bagoziwa idi pakaita kunyangarihwa Kwaino bazi rinoringano ubasa hwe makambani ondege pasi rese ro IATA, Zimbabwe ikaramba yakashinga inokona kugopedza zvikwereti zvayo zvo dzimwe nyika zviri munyika. U dzimwe nyika dzaindoita ndege dzadzo dzinenge dzichikwira kuuya kuZimbabwe vanhu vachitenga matikiti, mariyo yakabva yatsakatikira munyika. Ah, rekai tigoona kuti vachaipedza rini. Kwai ipapa apa patori nozana romamiriyoni chairo rikuda kuti ribhadhahwe makuno kuno yano. Rekai tione kuti zvinopera rini izvozvo. Wamutuli Ncube wavhiringidzai dii ubasa hwewanhu Pabods pono mari dzewanhu dziri kuramba dzindonyura. Kureketa kuno kwai mari yomutero yawagwesa inoisiwa pamari dzese dzinotekaidziwa pafoni nokudinidini dziri kuita kuhwadza nokutoti zvikamu zvina kubva muzana zvi zvinova zvaita kuporonga chaiko upenyu hwewanhu. Kureketa kuno uku wakuru wohurumende wagotonyepawo dare reparamende izvezvi kuti Wanokona baa kuti wagonyepe mabhengi kana kuti warekete nemabhengi kuti adzikise mari dzawanobhadharisa wanhu aa pakaita kunyangariwa ndopamunotoona kutoti aa iyi itori kadzoni rekushamba komubodzi paribe kana munhu anokubatsira unoshaya kana kuti woita sei ipapa apa rekai tirambe takaringa asi zvinoita kuhwadza dzimwe nyika ukatondoisa mari yako mubhengi unobva watopuwa neimwe pamusoro yokuti mauya asi ino kweduno aa kana kubvunza kuti ndinomarii chaiko unobva wati takugwemiwa kutoita kukwachamuhwa chaiko manje ayo kuti usaye kana chibodzi chinoboeka chaunoita pakaita kunyangarirwa chaiko tikaringa dzomutambo mangwana zimbabwe iri kutamba nopakistan kumutambo wekiriketi yoti 20 yopasi rese ticharamba takaringa kuti wanokona chere kuwajawo wakomana awa zviite zvakanaka FC Platinum kwai ndo ichagoipuwa zvayo mubairo wayo zuva rokugumisira romutambo yonhabvu yomunyika. Haa tiri kuramba tichitenda. Ipapa takatokunyepai ka kuti wakatohwina kare ndozvatomirira basi kuti wandopuwe zviri pamutemo mari dzawodzo nomukombe. ngatiringe dziri pasi rese kuSouth Africa gurukota rinoringa nezvemari ikweyo raburitsa mureketo waro wopakati nopakati pogore rawo aa ragotoreketa kutoti ah, mari idzo wabasa wari kubva wandoingidzira nezvikamu zvitatu kubva muzana apa iwo wabasawo wari kuda zvikamu zvinotosvika kumapfumbamwe chaiko Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinodini. Chimwe chikuru chafadza wazhinji chareketeka ipapo kuti kwaiyo anonzi maito aye akugwa haa vanhu vaita kufara kuita kufara chaiko kuti iito yagwa idi rekai tigoona kuti zvinoperera papi izvozvo toramba takaringa ko zvinenge zvichienda Nhasi dandemutande ravhundutsiwa nowamiriri weAmerica muSouth Africa pawareketa ipo kuti kwai kupera kwesondo rino kuri kunzi kunogona kundoita vanhu vanoita zvechitororo wakavhiringidza vanhu vanenge vari kunzvimbo yoSanton. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi, asi haa vazhinji wagoita kuvhunduka wakuru hurumende wagoreketa kuti aiwa dipfamai henyu palibe kana zvatiri kuziva nokuti zviribe umbowo zviri kureketiwa zvo rekai tirambe takaringa iko zvinoperera nhamo yokuda basa woutano iri kuramba ichienderera mberi kureketa kuno new zealand kwaiya kutoti yakudawo kuivhurawo kuti vanhu vanoita kusenza mune zveutano wakone kuuya kunyikayo zviri nyore nyore rekai tigoona ipapo kuti vachazvivhura rini paunenge wavhurapo aiwa tinokunyepa imabi yangu kuti muvanhu moende kuita kuboya cheuviri chiri nani ipapo zvinobva zvaita zvakanaka nokutoti watotoreketa kutoti ukaita makore mairi chaiwo unobva watopuwa mapepa eugara ikweyo zvachose aa ndozviri kudiwa navanhu vazhinji izvi rekai tirambe takaringa hedu kuona kuti zvinopera sei kubritain aaidi kwai chinotende kuseka urema wapfaidi izvezvi izvi kureketa kuno nhamo iyaya yokuti wabasa wanenge wachibhadhawa nomari pabodzbowo nomagirosa yaakuteirawo pokare britain ko kwai izvezvi kubritain ko wagototanda kuwavhurirawo muzvipatara kunhu kwekuti wanhu wanodawo hawo wanonenda kotsvetsa zvokudya nozvimwe zvakadandando ipapo anonzi pachirungu mafood bank kwai mafood bank ya ndo anozoita kuti basa wehurumende wanosenza muutano wakone kubatsirika apo wanenge wari kutambudzika nozvakasiyana siyana aidi rekai zvakatandira africa asi zviri kuita zviri kutekeshera chaiko rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi Tiri kufara kuti kumutambo wekiriketi, haa wakomana weEngland waita kuvhiringidziwa chaiko noIreland wakadyiwa nomumhanyo inoita mishanu chaiyo iko kumutambo wepasi rese ku haa tiri kuzvifarira tiri kutenda dai zvaramba zvakaita kudando dzimwe nyika dzinombiri nomukurumbira dzichigwisiwa nonyika dzisina kuzikanaba izvi zvakanaka zvinoita kuti nyika dzirambe dzichiremekedzana Tiri ipapo mabuja, regai tigumire pano kwaNyasi, ndini wenyu Mhanduwewo nhau.